tinokuchingamidzai muchirongwa myriad interviews zita ndilinet bennet and muchirongwa chedu chanhasi tina sasha lishoma popularly known as amaduve uye ndo anozikanwa nekambo kanonzi machinda tinokuchingamidza muchirongwa chedu chanhasi sasha
ndizvozvo tingada kuziva kuti sasha ndiyani ungagona kungoti tora rwendo rwawakafamba mukati mezvekuimba mimhanzi yechinyakare
Amadre Sasha muimbi wemuno muZimbabwe anoimba musambo wechinyakare vamwe anouti wembira. Ehe, ndakatanga kuimba ndine makore five ekuberekwa chiimbira muchechi ndobva ndaimbawo nevaimbi vanosanganisira the late mbuya madhuve mm. the late peter majoni progress chipfumo Ah, ndingangotaura vashoma asi vakati wandei vandakakwanisa kuimba navo pakusheyawo stage ndiri murwendo rwangu ndakwanisawo kusheyana naoliver mutokodzi the late nathe late tongai moyo dhewa macheso japraiser i think vahombe vese vari muno ndakakwanisa kusheyanavo stage ini ndinoridza mbira ndinoridza hosho ndinotamba ndinoimba ndinotungamirira band madivelikasi band ndine ma ndine album one remunonzi mutsindo randakabuditsa muya manje oh. masongs angu ndine masingles andakabuditsa anokwana kuita six ari kuti anotorira anozikanwa nevanhu kuti vanhu vakaendawo payoutube or pafacebook vanomawanda kungotepota madhiresi acho mm.
Uh, totarisa sasha wakatanga kuita zvekuimba izvi une five years but pawakanyatsoutanga kunzi sasha madhuwe vakurekodha vakupinda mustudio wakatanga gore ripi Kutanga kupinda mustudio ndakatanga ndine nine years ndakatanga kupinda mustudio but zvekuimba mm. kumba kwedu zvakagara zvanga zvirimo taingogara mumba tichingoimba kana kuchurch zvaivhundutsa kana uchitanga kuti kuimba ndandiri mudiki i think ndanga ndine five years kana ndakunyatsoziva ndaisumuka ndoda kuimba anobva yarova ndovandagara pasi asi mm. ndinenge ndatoimba vanhu vachoka kuchoka kunoita vanhu vebe ndainzwa kudedera ndovandagara pasi mm. asi mama wangu varamba chimanditi imba imba uriwa kana wakuimba kana wakuimba muchechi next time usagare pasi vanhu vakakutarisa mm. vakandipa confidence then ndakazokwanisa kuimba tonoto ah, ndazvoimba vanhu vadaira ndobva ndaita confidence mustudio ndakazotanga ndane nine years and studio inorema madays atairekodha studio yairwadza yainzi hakuna zvakasiyana nezvakuitwa mazuva ano zvekuti munotoenda wotorekodha zvogadziriswa zvodi ipapo waitoti kana usiri kuziva zvauri kuita haukutodzidzokerai kumba vanga vasingatombotolarete zvese zvekuti discodi kana kuti ndakanganisa kwainga iri vanga vari serious ndotongosvika makatobva kumba makariesa zvauri kusvikoita ndizvozvo ukatongokanganisa zvekurekodhwa zvakakanganisika kudaro but eh, i think zvakatotibatsira patime iyoyo zvakatotibatsira izvino zviti akutoziva kutoti unofanira kuenda kustudio uri serious whether uri kunoshandopefectwa chadi but unongova serious nezvaunongochiita totarisa sasha wataura kuti iwe wakatanga kuimba une five years uchiimba uri kuchechi why wakazosarudza kuimba musambo wechinyakare our tradition chii chakakusundira kuti uimbe izvozvo chekutanga vanhu mafans mm. ndovakandisunda kuti ndiite teke music mm. bcause inini paka kubva pakashaya mbuya matovi ndanga ndazvisudurudza ndikati inini ndoda kuita mm, tepe imwewo yemusic yakasiyana neyavaiita bcause munhu unonge uinowo zvako zvafana nekuti baba wako ndivaida kuti ite doctor iwe uchiti aiwa ini data teacher munenge muine kakudhonzerana but iwe unofanira kutomboraidza zvakuda kuita kana kuti uchateerera maperenzi ako saka ndini andakazvisudurudza kuti aiwa ini ndoda kuitawo zvangu zvinonzi inini mm. but vanhu manje mafanzi agogo akatanga kuuya bheke vakati ko muri kusiya legasi yatete ichisara saka ndobva ndakazodzoka back kuchinyakare zvataiita nti natete vachiri vapenyu mm. ska ndozvakana and inini wacho ndada kuzvida zvekuti hage ndidzokere because ndakaona paine gap mm. pakango pakafo mbuya madhuwe ana chioniso mm. mbuya stella vachaimbe vakugara kwava kugermany ana wipo vakawanda ana mbuya bula pasisina saka yasara paine paine gap saka ndakaona kuti keti fite in pagepi rororo rakasiiwa mm. tione kuti tisimudzire mm. zvanga zvaitasiiwa kudhara nevakuru vedu ana mupema tu Alright.
Totarisa kuti nhasi wauya neinstrument inozikanwa kuti mbira. Ungada kutiudza kuti mbira idzi wakatanga kudziridza rini uye zvaita sei? Mbira handina time yakawanda ndakuridza mbira. Think ndane three years. ndichiridza mbira zvanga zvine zvipo nini mbira ndakaita dzekudzidzira andidi kunyepa handina kumborota kana kuzvarwa ndichiridza kana kudii ndanditori nabasa nekuridza mbira ini ndaida kuridza hosho nekutamba nekuimba saka mbira ndakazongozviudzwa kuti a ah, ndofanira kudzidza chimwe chinhu chandofanira kuridzawo ska neku mbira dzinonakidza dzinotekenyedza nzeve panenge uchidziridza nyange wakatsama nyange uine uine stress uine zvawakufunga wakati ukatanga kudziridza unotonzwa kutoti ndenge ndaita kakusununguka unoita kakurerukirwa saka ndo zvakandipa kuti ndide kudziridza Alright.
totarisa kambo kenyu kari kutonga mazuva ano kari kutonetsa kekuti vanhu vakawanda vanokaziva kanonzi machinda tingada kungotsananguroti manyorero amunoita musambo yenyu munozvinyora sei Eh, nditangire pana machinda semataurira maiti mm. machinda ndakaita yekurota eh, panga pa panga pasati pasvika pandemic yecovid-19 e ndakarota before vanhu vakarara pasi mm. ini ndichiimba machinda ndichifamba sa ndakabva ndangofunga kuti ah, maybe ndaipiwa kunzi ndiimbe kunze kundasingazive kuti pane zvichaitika saka pana kupera time Muziva unenge uri mustudio song ndakangonoirekodha mm. handina kuibuditsa time iyoyo but ndakazoibuditsa tatombandimiri bandaya ndakairekodha before ndandazvirota before mamwe masongs unoita ekurota mm. mamwe unenge uchitoonawo zvakatikomberedza mm. mamwe masongs ndopiwo nevanhu kuti a ah, ndakurotera isong mamwe ndinonyorerwa nemurume wangu chaiye mhofu arikomba vanondinyorera mamwe masongs saka zvese zvinongosangana chikuru song yabuda
hatakatarisa vaimbi vechidzimai vakawanda vamwe vanosangana nemachallenges anogona kunge vachisangana nawo but tingada kuziva kuti mhuri yenyu yakazvigamuchira sei iwe wakakurira muchristian family tisingataure nezvambuya madhuve vakazvigamuchira sei kuti iwo wakunosimudzira legacy yambuya madhuve Pekutanga vanhu zvinomboita kakurema uda kuita uda kuimba hazvife zvakaita pamusha pano kuti munhu uite zvekuimba vese unoona anoita zvekuimba vese vakadzi vacho ndevechifani because unonzi unoimbira mbao ende vakadzi vazhinji vanoimba nenyaya yemaproblems anosangana munozopedzera mumba musingachawirira ndopedzera wausisina murume but not kuti munhu wechipfambi aiwa zvinorema Because unoda kuti kumba uri kufanirwa kuita mai vana attention murume ada attention mm. kubhend kufanira kunoita basa rako uri kubhend saka munoramba muchikweshana especially kana murume wacho asingazvinzwisisi mm. munoramba muchikweshana saka unozopesera maseparate saka kana maseparate kuzokuvanhu zvinouya neimwe way yekuzonzi ha even chimbondudzai mukadzi wemagitara nemurume hapana but vanhu havatarise kuti chii chinokonzeresa saka izvi zvainetsa mufamily medu kuti vanhu vazvitambire but vakazotanga kuzvitambira nekufamba kwenguva nekuchinja ukwanga wekuita zvinhu vanhu vakazoti haai regedze mwana aite zvaanoda kuita regedze aite chipo chipo chake saka ezvino zvinenesa poti kwese kana kana kumba chemba ndakaroorwa Murume wangu nana amwene wangu kuna nani vese vanozvigamuchira zvekuti hakuna zvototi ana ini nana tete vangu mapostori but vanotokomenda vanotoenda payoutube votokomenda e heve yanga makapfeka yakanaka ko yu madi kupfeka makadai but mm. mapostori but nekuti vakazviziva kuti ndozviripo mm. vakazvitambirei ndinotofara nazvo ndizvozvo chaizvo totarisa kuti murume wako anokusapota in terms of music wise pane here patime yekuti pamunenge makambogara muri mese paya kuti a ah, izvi zvaoda kuimba izvi hazviite izvi wonzwa kunge wadzikisirwa semunhu wemukadzi anenge akarowa ah.
unotombodzikisa kuti zvoda kuimba hazviite iwewe unenge uchifila kuti inini nhasi ndoda kupfeka hazvisi kuita iwewe pfeka iyi munoenda kubasa ikoko makatsamwidzana makonozodzoka makuwirirana kana kuti munotobva kumbonzi Iwe iwe ka uri kuona ini ndinoda kuti uite character ya ya Beyonce kana kuti character yaitwa na Nini kana kuti na Nini. Ino ndata iwe na Ndini ini ndini. Ah muno munokweshana wani ende zvinorwadza unorwadziwa but pane pamwe kuti unozogara uzoti ko angade undiudza zviri wrong sei ngatigare pasi titaure iwewo zvanga uchitaura zvezvi wanga uchiedza kuita sei saka tino taizvo taakunzwisisana pakaita pakaita pakaita ishu takugara pasi toitaura tisati taita tatomboenda kuyo zvekuti patoenda kubasa tenge takuirarora rezvota mabest friends mm.
ngatisanganei mune chimwe chirongwa chinote sound rolling stand by We start in 3, 2, 1. Welcome back guys, tichiri nawo amadhuve. Ah, maybe vamadhuve vanhu vangada kungoziva matambudziko amunosangana nawo semuimbi. Tisati tapinda kune mamwe matambudziko amungagona kungosangana nawo mumusic industry. Ah, matambudziko inini zvangu ndakazvimirira. Dambudziko hapana andati ndanyanyosangana nawo nekuti kazhinji kacho hakufanirwi kutarisira kuti apa ndiri kusiiwa apa ndiri kudai mm. unofanira kuisa effort yekuti sei ndiri kusiiwa ndisiri kupinda mm. saka so far handingade kunyepa zvangu kuti ndine matambudziko andinosangana nawo semuimbi mm. ah, chandiri kuona ndechekuti isusu vaimbi vechidzimai tofanira kuisa effort yakanyanyisa yekuti kana taisa effort wozoona kuti ha maybe ndinowana maproblems ndinowana matambudziko apo nepapa but kune zvangogara zviriko zvekuti munhu wechirume wese kangoona mukadzi auya kwaari achida basa kana achida chii anotora advantage whether uri muimbi kana kuti hauzi kumabasa cheko macompany zviriko mm. saka i think iwe handingamboti maproblems zvagara zviriko mm. saka handingatomboka pachiti haa maproblems ndokunga tine maproblems akadaro zvagara zviriko zvinotongotarisirwa saka haasi maproblems ekuti tingatobata ekutoti anobatika so far ndikutoti ini ndikuda kushinga mm. kuti ndizoonawo kuti maproblems aripo apa tiri kusiiwa tiri kudai but ndani at least chinobatika chekuti ichi ndo chandaitawo ichi because unobvunzwa kunzi or iwe uri kutaura kuti mapromota kuti siya kana kuti kuti yotaura kuti noproblem chauinacho chii chinobatika chekuti tingakwanisa kutora tokuisa pabig stage saka inini i think ndofanira kushanda munhu kuti ndizoona kuti aiwa nekushanda kwese kwandaita uku mm. sei ndiri kufesa maproblems akadai saka sofa ndisati handina maproblems ndinganyepa Right.
Sasha takatarisa kuti you are embracing our culture munharaunda yaunogara iwewe semuimbi wetraditional kana kuti vanoimba zvedeze izvi vanhu vanokugamuchira sei munharaunda yaunogara Ah. Mubvunzo iwoyo wakanaka chaizvo. Mm. Chinoitika pamakagarisana nevanhu mm. munhu nemunhu ane zvake zvaanotenda mazviri mm. mamwe mapostori mamwe mapendacostal isusu vechivanhu tiripo hatikwanise tese kuti tibatane tiite chinhu one because umumwewo akachiti a ah, hamusi kuona zvavanei vanoroya chete vai hamuri zvanoita nditenge anobuda usiku tinetwo zvatoita zvekukumbirirawo zvakangofanana nezvinoitwawo nevanhu vekuchecho zvokuti vanonamatawo ari papa but nekuti munharaunda vanhu vanenge vasina kuzvitambira unooneka kunge hameno zvauri kuita saka vanhu vanozoenda nekujaira zveko zvino zvinini hangu munharaunda mandinogara vanhu vatozvijaira vatotakutonzwisisana zvekutoti nyange mangwanani vanhu havachakwenyana asi pane time yekutoti kutoti mangwanani uchivhura gedhi kudai munhu anotochekwa kuratidza kushamisika kuti pane vachimboyazoedza kuita sei zvinge zvisinganzwisisika but nenyaya yekuti vanhu vanozoona kuti aiwa munhu wo ndozvaanofarira but hapana chakaipa paari zvakangofanira manamatiro anosiyana mm. munamatiro wake waanoita mm. but ezvinotengeta takuita tichinzwisisana takuita tichibatana taavanhu vamwe chete because unotonyara kusvika panhamo kaemuraini uchisvika vanhu vachita kuti wauraya munhu uzonatanga kusuduruka suduruka wotoshaya but haa zvinozvi zvamo muvanhu nyange achienda kuchechi nyange achidii but chivanhu vakona kuchinzwisa kuti achivanhu chiriko sasha totarisa kuti wakatanga uchipinda church at five uchimboimbira muchurch wakazoswicha sei kubva kuchurch wobva waenda kutraditional tichitarisa kuti iwewe wakutove munhu wekutoti aini ndinorumbidza kana kukoshesa chivanhu chedu wakaswicha sei kubva kuchristianity to izvo zvetradition
zvimwe zvinhu zvinoitika zvega inini chandakangoita ndechekuti right. ndakazvipira kuti ndakuda kuita zvechivanhu and then izvezvi izvi zvikatone masundays andii ndiri free ndinotoenda kuchechi vana cheka because kunamata kunamata kwese kunamata tinozongosvika tese chatiri kuita tese tichangosvika kuna musika vanhu mm. which ndiwo mwari saka ini ndikunamata ndiri kuyachinamata wari kuku yachinamata ari kubatwa tiri kusvika kumichete saka masundays andii nditori free ndotoenda kuchechi ndichitonono ndichitononzwawo shoko ndichinzwa because hapana chakaipa chikuitika hapana chatiri kupikisana munhu watiri kunamata mumwe chete saka ini ndakangozvipira kuti aiwa inini ndada kuita hangu ndada kunamata ndiri kusaidi iri ndobva ndangosichava ndati aiwa ini handichanyanya kuisa mm, ngine yangu pfungwa dzangu nemwoyo wangu kumakereke ndakuisa pfungwa dzangu nemwoyo wangu ndimboona kuti Chivanhu chedu chacho chainzi kare kusati kwane makereke vanhu vachiita chivanhu chedu chinzi zvinhu zvavo zvaifamba vaikumbirira pamwacha mm. vachidiko isusu tinotadza nekuzviita iko zvinozvi mm. kendimbotrayawo ndimboona kuti ndikafamba nechivanhu chedu ndosvika papi mm. saka ndakangozvichinja nyange pamusic pacho zvakachinja zvega zvangotanga ndaita macovers ndichiita sei but pane time yekungotiwo vakomana vanoridza vakashaika bva ndatongotanga ndine bizi rangu nevamwe wangu aripo bvatangobatana bvataita ofisho yakabva yazara kudarika bvatatonota saka maybe kuna ndiri wrong eh. izvi ndizvo zvandaifanira kuita izvi saka zvimwe zvinhu zvinoita zvega hauzvimanikidze kuti ndinoda kudai so but ndinongoerekana watomuka unotongomuka watowembira wakutoridza zvaita zvega
totarisa kuti wakashanda nana progress chipfumo wobva wazobva watanga kuti handada kuzvimirira ndiri ndega ndakadai dambudziko raunoti ndakasangana naro kutanga kuzvimirira kuti ndaane bhendi rangu uchisimudzira maduve legacy ndeapi matambudziko kuti iri ndora ndakasangana naro randakambojaira zvangu kuimba ndine vamwe kana ndiri backing vocalist kana ndichiridzira vamwe asi kuzomira ndakunzi sasha ndiri ndega matambudziko akuti aya ndakasangana nawo ya kutanga chinhu kwakaoma mm. zvakangooma kuti ubve pawanga wakaberekwa unoti ndakutanga zvakafanira kutanga imba chaiyo uchitanga imba unenge wanzi takurumura wakura uye wakuchinogara wega unogona kuti two days zvinenge zvichiri nani uchigoti hauchifarira kana uchidii but kumberi ugonozoona kuti a ah, vana vaine basa vana ava ndomatangira vakaita here aya mm. sa ndozvakafanana nemusic unenge wakaberekwa hauna zvakawanda zvauri kuita uri kungosvika pashow usvikongoimba upedza kuimbopa mwana kuenda kumba hauna basa kuti vazo vaita flop here yaita chii mm. but watanga iwewe waandiwe maflop aya kusangana newe vakomana vemagitari mm. waakusangana navo iwe vanokuridzira kuti uda kutanga kuti ndanachandiridzira base ndanachandiridzira chakati unenge uine unenge uine zvakawanda zvakawanda mutoro unenge uina wokuti ndada kutanga chinhu saka haa ndakasanga nemachallenges awandisa nekuti vanhu plus vanhu vanenge vajaira kuti anga ari backing vocalist waumwe ezvino zvaachi aakuzvimirira but vanhu vano vano vanotora time kuti vajaire vakujaire saka unofanirwa kutoramba wakapresa kuti vanhu vakutambire and then vakomana vanoridza vanotora after advantage yekuti munhukadzi ah, tingalidwe nemunhukadzi zvinonetsa unogochinja pano nepapapo asi nekufamba kwenguva unozo Unozo kana uinewo chipo chautungamiri zvinhu zvako zvinozo famba zvakanaka. Alright. Manje nje nje munenge muine murume mune vana munoita zvekuimba munoita zvakawanda wanda pamwe tingada kungoziva kuti munonyatsozvifambisa sei tichitarisa time munoibalansisa sei kuti muri mai muri mukadzi wemunhu munoita futi zvekudhila nezvinhu zvakawanda wanda muri group member kana kuti muri leader wemember yegroup like yeah. Ehe uh, pakaoma panorema kuti unzi uri mai mm. kubhendi because kubhendi vana ndeitoshanda navo vana vana kwandiri vese vanenge vatori vana vatori pasi pangu wonzi mm. futi mai wakamirirwa kumba mm. koti murume futi atoti aini ndinoda kuti mukadzi wangu ave koti ana amweni vanenge vachitodawo vaida kuona roora avo semuroora pafiwa paitwa chii paitwa uri kutarisirwa dzuri ufanira kunge uripo apa iwewe time dzuri kudzo uri ufanira kunge uri mushow because wanga wakatorara nebva warara kushow musini uri kumuka utozi apa kudiwa muroora ame mwana wacho urisunga zambia nedhuku wamhanya kuenda kunoita horoora uchibva ipapo pahutsi uri kumhanya kuenda kunogeza uchienda kushow unosvika kuita kuneti but sechinhu chiri mauri mm. ungambotadzo kubatanidza zvese ndozvibatanidza zvese vana mm. especially vari vana ini ndototsvaga day rekuti kana pari paholiday eh, ndine sina hangu problem pakati pewiki ndinoenda navo but every sunday whether ndine show kana kuti handina mm. ndoendesa vana vangu out because ndofanira kugara ndine bond nevana vangu mm. whether ndiri kubasa ndadii ndotozvipa kuti sunday nyange ndine hope dzakaita sei ndichamuka sa ndinoenda kushow kana kuti ndikuenda navo kushow kuti tirambe takabata murume notombotemyake yekutoti nyangwe ndakaneta akatoti haa me nhasi ndoda kutonotamba mm. e eh, handei kunotamba mm. because vari mwana adiki ee eh, uzoziva unoda basa rako kudarika inini eh. saka nini ambotsvagawo wekutamba nayoko saka hapana ndotongobatanidza zvese mm. kuti ndatamba ndapawo baba time yavo ndapawo vana time yavo ndapawo family time yavo zvekuti munhu wese hapana anokomplena uza kuti haa zvimwe zvese angaita hake but anotipa nguva yedu zvinhu zvese zvakaringana mm.
sasha tingada kungozivawo kuti takatarisa pane izvozvi izvo vanhu vanoti vane vanoimba musambo wedeze uyu pari nyaya yehistory inofambiswa sei because inotoona vanhu vakawanda vanoimba musambo wedeze but its either vane madredlocks kana kuti zvinongorepresenta kuti zvavo zviri natural ungagona kungotijekeserawo ipapo ini nangu ndakazvimiririra mm. ndakangoona kuti zvinofambidzana eh, zvinofambidzana pfudziri nembira chinhu hwani saka saka muchiona vazhinji vanenge vaine rasta because kare kwaka usingakamwe musoro vanhu vaingo saka unenge uchida kuedza kuti munhu anyatsoona kuti Uri serious kusvika papi nezvauri kuita? Uri kuzvida kusvika papi? Na handina harina chirevo harina chii kana kuti ndakanzi ndakarota ndakanzi andigerwe musoro kana kuti ndakadii. Aiwa ndakangozvinzwa ndega kuti nini ndiri kuda hangu kuita sei kuiswa rasta zvienderani nezvinhu zvandiri kuita. Because ndisati ndakuita zvembira ndaitori kwamawifi. Alright. because ndozvaienderana nezvandaiita Alright. but washiftawo waenda kune zvimwe Mm. wakufanira kupinda mazviri nemwoyo saka ini ndakapinda nemwoyo Alright. handina kusiya metsoka padzi kuti aiwa ndakaita izvi saka ndakapinda nemwoyo saka chese chinonzi chinoitwa mu- mu- pachivanhu chedu ndoda kuedza kuchiita nemwoyo Alright.
totarisa kuti munotombotora nhiko yenyu motomborova bute motomborova mafembo aya mopinda mustudio munenge vamwe vakadzi vasingaimbe musambo iyoyo munogamuchirana sei zvazvinoita muimbi muimbi hazvina basa kuti unoimba musambo upi mm. patinopinda mustudio patinosangana mm. tinotogona kutoita masongs uyo achitoita yake chechi ndichiita yange uyo kutoti totoita collab nokuti uyu ndeyegospel uyu nini ndiri wembira uyu ndewejazz uyu tinotobatana bcause zvatiri kuita zvakasiyana but chinhu tiri kuda kuita chitiri chinhu one chatoda tese tiri vaimbi eh, saka tikatongosangana kwakutogadzira asi kana muri kuzviona sei a ah, kwenyu uku kuri nani es eh, kwedu a ah, kwedu kune basa tenge tichiedza kuvakana saka mukapinda mustudio munogona kuzokotarisana pasi kuti haa mumwe anenge achiti havauya vee vemishonga veve ona but vamwe vanozvinzwisisa tino kuimba music yechivana zviri kuti wani kushonga kungoreva bhozi semheko yamukutaura a ah, ikazotobuda ikazotobuda vamwe vanotovhunduka kuti mavaona vanga kutotanga kuita zvezvavo munomu ikatotanga kutiitira zvezvavo munomu isusu isusu ambotiona tichiita zvatiri kuita mm. asi vakutanga kubuditsa buditsa mm, ndizvo izvo zvezvi ndozvinoita kuti vamwe tende mavoisi kana kuti dai zvagara zvinowanika mm. but aihope nefamba kwenguva vanhu tinozonzwisisana then totambirana asi ndiri kuona kunge ezvinozvi vanhu takunzwisisa notoona munhu nenheko yake mukombe chaiyo achiputa akasununguka hazvichanyanya kutyisa rega timbotura mafemo todzoka muchinguvana
sound rolling stand by we get back in 3 2 1 let's go Alright, Sasha tadzoka zvekare tingada kungoziva kuti relationship yako yanga yakamira sei nambuya madhuve ambuya madhuve nditete vanga vari tete ende vanga vari mai kwatiri tose vanga vakatikoshera zvakanyanyisa saka takarasikirwa mm, ndingakwanise kutaura nezvavo ndanga vari ndikatanga vari mudzidzisi ticha mm. ndona ndingakwanise kutaura nezvavo tichiripo panambo yamadhule tingada kuziva kuti pamatime auromboenda kumashows une time here urombonzi pefoma kana masongs akamboimbwa nambo yamadhule ende unonzwa sei semuimbi ah, vazhinji
vaitsigira mbuya madhule vanotoda kuinzwa Mumwe munhu anotouya izvozvo kuzonzwa music yangu yamadhiri. Kuti anozonzwa hake dzedu dzadii but fanike ndega muzere. Vakawanda vanoi haa vachingopinda musho. Tiridzirewo ndega muzere. Tiridzirewo ndega muzere vanozonzwa zvavo dzedu asi ivo vanenge vainzwa vanoida. Nevamwewo vanoda dzezvigure. Ah, tiridzireiwo neriya tiridzirei vamwe vanogona kuti penga penga sei penge penge ndo vanhu vangu vasingazive mazita ah. saka vanhu vanenge vachidzida zvinovarangaridza dzinovadzosa bheki saka vanga vaona sekunge mbuya madhuru akaenda nechipo chavo vakabva vaenda bva zvatongofa zvakadaro then patakadzoka bheki vanhu vakatanga kuti tambira mafanzi avo mamwe nguva kutotumirwa navo endei kune muzukuru wambuya madhuru ariko Mukumuziva here kune muzukuru ambuya Madhuve ariko zvekuti takatovadzoka takavadzosa back kumunhu wavo wavaida. Mm.
amadhuve ini ndiri kunzwa kufara kuti makapefoma pakaiswa statue yambuya nehanda handizive kuti imimi makazvimirira makanzwa sei kunge uchiti unzi munopefoma panguva yakaita seyoyo nekuti mbuya nehanda munhu watinorespecta as a country as a nation munhu akatirwira mukati mehondo maybe mungada kungotitsanangura kuti makanzwa sei kunzi mupefome panguva yakadaro
pane zvakangofanana nekuti pane nzvimbo yaunofarira zvekuti kubva pangouya kunzi shaa president ubva unodaisoona tiketi kana renteki kana rechi mm. rekuenda ikoko unogona usarara musi iwoyo wakambokochi ukamboda kurara womukotaso tiketi rangu riko kunge riri kubiwa ini ndo feeling yandanga ndinayo ndakaratidza kuti a ah, tikunoperfoma ku kudongora mbuya ira mbuya nehanda haa ndakaita mazuva ndisingarari titi nyangwe ndikabvaurike so ndikadzoka mumba kuti ndine ndokuchitarisa pamiro ndine kana kuti sikuziva ndofunga ndiri handisirini umbozvitsunyatsunya kuti ndini and then tazopefoma uh, it was my yanga iri yechitumu pefoma pamberi papresident tanga tapefoma ku tanga tapefoma ku ku eh, kugokwe navo then pakwatona tapefoma gokwe ndopakati ano toda kundonoti vapefome futi uko then takaenda tapa stage stage ino hana inorova because wakatarisana nevanhu vakuru vanoremekedzwa munyika yese machief mapresident machi vese vakakutarisa ndoita kuti chadonha nekutya but nekuti zvinhu zvinenge zviri mauri nekufara kuti ah, ndatombopuwa mukana unengedze ndiratidze kuti ndiratidze zvandinazvo unobva wasimba unobva wasimba haa ndakafara ndiri kunyeba zvangu inini zvakatondiendesa pane chimwe chinzvimbo chekutoti ndakatoona kuti andati a ah, totogozikanawo bcause pane vakuru vanoridza mbira vakuru chaivo but ini ndakasandakuonekundiripo ndini ndasarudzwa saka zvakandikoshera zvakanyanyisa ende zvakandifadza sasha uri munhu wechivanhu totarisa kuti une song yawakatoimba itori dedication kuna mbuya nehanda do you think kuti pawakaimba song iyoyo vari unobhilivha muchivanhu vari kwavari unofunga kuti vane chavakanzwa here kwakuti vakafara kana kugamuchira song iyoyo ah, zvagara ah. isusu Tinoti muno mudzimu mukuru kana kuti ndati mhondoro huru mm. ndimbuya mbuya neanda ndomudzimu mukuru uri muno saka chese chatingatoiti ukachiita uchipembedza iwo mm. unozvinzwa iwe kuti i think zvinenge zvadaiwa mm. because Ndivo vaka vanonzi vakabata nyika ino saka ndisingazoziva hangu kuti ivo vakaritambira here kana kuti havana kuritambira but kana vasina kuritambira chinhu chinongo chinongoramba uchiri pasi but ukaona chinhu chafanira kuita kuti aiwa tatambirwa tadairo saka ku- kuvapembedza kinge chingoramba chivapembedza because ndiwo mudzimu mukuru wedu wemuno munyika medu saka iyoyo song ndakangoiimba iri pembedzo yekupembedza matemberi mm. tichitarisa kuti macollaborations tinonoti kune vaimbi vakasiyana siyana wakaita nawo macollaborations maybe ungagona kungotizivisawo vaimbi wakashanda nawo mukati mezvemumhanzi ya
macollabas andaita hangu nevanhu vakati wandei asi sofa ndaita namangwenya ndiana samukangi tine song yatakaita ipaopamu rangu newani ndikaita zvekare naprogress chipfumo iri paalbum rangu new one ndikaita imwe single yandakaita futi na mazita anozoita akutiza nakukanganwa zita kuti anonzai ndakaita single naye ndikaita futi ndikaita song yandikaita yakafeature napeter moyo nadhiana wacho dhiana saukanda zvekare mm. ikaridzwa gitare ndaisiriyo iyoyo hazina magitare ingonembira ikaita nanaliya zvekuti takangoita munhu wese aingopinda mustudio tekutochibva wapinda woita se mm. oimba saka vazhinji vakabheke ipapo maartist akasiyana siyana Yeah, so ndakachireva chii ndakaita collab ndakaita na na Kobe Kedman ndakaita naye ndo ndakaita neimwe imwe single
maybe vamadhuwe pane nyaya iri kunetsa izvi zviri kupisa mumastreets chimbotiudzai muri munhu wechivanhu munogona muchizvinzwisisa kutopfuura inini ndikada kuziva kuti zvinofamba sei panotaurwa zvemudzimu potaurwa zviya zvikunetsa mazoma ndambonzwa muchiti machembere kune vari kutofamba vachizviti tiri machembere vachiti tine manjuzu zvinoseparetwa sei zvezvo Nyaya idzi
ezvinozvi dzakaoma dzinonetsa bhozi aukwanise kuudza munhu kuti uya nemudzimu kana kuti auya hana asi venhema vawanda nekuti ukapaunofamba especially ukapinda chitoshandira mbhawa havi yebhawa kana kuti trikota dzebhawa mukadzi wese ari mane jusu jusu dziro dzikubva kupi dzanga dzimbori kupi pesa Anzira kuti akakuwanika iko zvinozvo. Baba kuti vese atopa nguva ine ndikatongomukana ndotongotanga kuti ai ndine njuzu. Ndatone njuzu. Pamwe ndakutoita matare. Kana kutoti zvinhu zvangu zvakutoita zvimwe zvinhu zvekutoti njuzu yangu inozoti zvakati, njuzu yangu inozoda zvakati. Njuzu iya wakawana kupi rini? Ndandakakuudza kuti une njuzu. Saka zvinhu zvakunetsa kunzwisisa chivanhu chacho kuti uchitambire mm. chakunetsa because unotambira chivanhu chisiricho. Zvakutoda kuti isusu tinzvere kuti ndizvo here izvi kana kuti hazvisi. Mm. Because vawanda vacho vave nhema. Mm. Takungotaura zvatenge tarota kana zvatafunga takangogara kumba wadhakwa nehwahwa. Ukada kuzvitarisa vazhinji vacho vanozobudirwa mabhuwa nekuwadhakwa. Same dzimwe zvozoda uyo mbawa nekuwadhakwa. Kusi kusingadi kuuya uchisvikotaura zvakanaka naka wakagara mumba kana kuti wakagara pai unyatotaura woranga vanhu a ah, murume izvi zvakadai izvi zvakadai dai mafamba nepapa unozova ehe tinonzwisisa kuti hanzi pane mumwe mudzimu yekuti unenge uchizviramba kana kuti hauzvizive kana kuti vari kukuudza zvekuti uchiramba unobuda pane vanhu kusvika wogadzirisa but iko zvino zvezvanyanya kureruka kwacho chivanhu chacho chanyanya saka ndinoda kutodzidzawo inini nditori ndingaidya kungueono ndotodzidzawo kuti nditozvinzwisisawo kuti chivanhu chacho chiri kubva nekupi chienda nekupi sei tabva tanyanya kuwanda kuti iko zvinozvi aari pano akungosvikira atone dai ari pano aimba atone dai ari pano adai dare racho kumashure uko kusei kwanga kusina matare akawanda kudai bhozi zvinozvivanhu vapanext panext peimbombatonambuya vanotorevanotoni apo anenge vari vechidiki Mona, saka manga iri kupiko midzimu yese iyi? Because kana kana wanga wagara wanga uripo ka munhu aifanira kutanga kushanda ari mwana mudiki achiudza indorota kubva ari mudiki achirota kana kuti ati- achi- achito- achitogara achiita se achiita matare ari mudiki zvakatogadzirwa kwese makuzotanga makura zvokuti bvum watoone Ndato nemudzi mundani ndifanika njuzu mai vanjuzu tazoneta nadzo njuzu dzanyanya dzawandisa kwadziri kuwanikwa kwadziri kutengeswa kwadziri kuchengetwa hameno dzonzi mazono dziri kutengwa makeji acho adziri kuchengetwa sazikumwaona izo bcause tozatikira chichitengeswa pane pachinogara paunosvika usarudza kuti ainge ndikuda icho ndikuda icho Jusu dzaive dziri kutengeswa dziri mumhepo dzobva dzango hameno kuti dziri kuzohakwa sei dzobunzwa kuvani ah, saka vanhu vakungofanira kungongwarira ah. nekunzvera sematauro andaita kuti mm. tisanyanya kutambisirwa nguva nevanhu ngatinzverei ende ivo vacho vari kuti vari kutengesa nevari kutengeserwa juzu ngavangwariwe munhu pepuka utengeserwe chinhu chausi kuona kuti chiri papi unotengeserwa mhepo and handifi kuti inotengeseka because inenge yambowanikwa kwayahodwa ndekupi so unokotorwa mweyo tsvina ugadzikwa pauri usingazive but ini inoone kuti unoda kudzidza madzidziro andiri kuita ndozvoonawo izvozvo
tisati tapinda palive performance mbiya takatomira bcause tiri kuona kuti mauya nembira mauya makarongeka tichanyatsonakizwa but tingada kungoza advice yamoda kupa kune vari kudzimba izvezvi Varikuda kutoimba traditional but vamwe vanototya kuti pamwe zvine urombwa pamwe zvine chi advise yamungagona kupa kuti mwana nhasi amuka achiti inini ndanhonga mbira yangu ndakuda kutanga kuita zvekuimba. Zvekuimba zvakangofanana hazvina basa kuti urikuimba musambo upi wembira wechi chinhu chimwe chete sa munhu ufanira kuteerera mwoyo wako kana mwoyo wako urikukuudza kuti imba mbira idzi ufanira kudziimba wakasununguka ende kuti kuparidza kunaka kwezvinhu zvauri kuita saka kune vari kuda kuimba aiwa sunungukai muimbe makasununguka muchipembedza vekwenyu nekuti chipo chacho kana uinacho hapana chekumirira kutongobuditsa zviri mauri zvichienda mwoyo wako unoringodzoti zvide unozviita neukasununguka Alright. Takuda kuchikupai mukana wekuti mumbotirovera live performance mumbotiridzira mbira vanhu yasonoti ndimi munoridza muri paya paya pastage muchitamba muchiita se nhasi zvangu handigoni kukusimudzai nekuti muri munhu mukuru asi imboridzai vanhu vambonakidzwa vari kumbawo orit aiwa ndinotenda musanditi ndiri munhu mukuru aka katoda kurova kanonzi nzira dzemusango aka ndakakaita namagwenya ndoganasa mukangi uye akafeatured anasa mukangi saka ndokatoda kuita aka Nzira dzemusango yacho inoreva taichema kuti tiri kufamba munzira dzemusango vakuru havasi kuwanika ngori ndega unofunga kana kuti uri kufamba wega uri musango pasi uchitarisira kuti pane munhu achanditera unenge uchingocheuka ende munhu usangana nezvakawanda nekuda nekutoona zvimwe bhozi unenge uchitya saka kunze kwangu akutodoka zvakawanda zvakachiitika munzira dzemusango saka ndo

kunakidzwa i hope vanhu vari kuva vanakidzwa nekuridza kwavaitambira vanhu vangada kungoziva sasha lastly kuti are you a registered artist
Uh, pari zvino handina organization yandati ndaregister vaiva muzimbabwe asi ndiri kutarisira pamberi apo ndingochongotsvaga hazvisi zvekumhanya zvinotoda kutotanga wasarudza kuti izvi ndo zvandiri kuda because zvinge zvazvo upenyu wese saka zvaiko zvino zvandisati ndaneorganization yake tingada kuziva masocial media handles enyu kuti vanhu vanokubatai pai music yenyu vanoiwana pai Inini pese pasocial media pese ndiripo kangoti amadhure sasha ndinovawana payoutube patwitter pafacebook papi pese ndinooneka mawhatsapp tine magroups atinawo epawhatsapp anoshandisa namba 071 0719 uh, 477808 ungagona kungodzokorodza nhamba pamwe pane vasina yatsubata zvakanaka 0719 4778 Alright.
Tinokutendai zvikuru kuuya kwemaita muchirongwa chedu chezuva ranhasi kubva kuneni Linet Bennett and the entire crew behind the scenes it's a pleasant viewing. Thank you.